Xortekî ezev hebû ji bona zewacê ji xora jinekî xwendevan digeriya. Digo derdê nezana nayê kişandin. Ew jina ez bînim ne xwendevan bi ez nazewcim. Piştî gerekî berfirre rastî yekî xwendevan hat û hema çû malê Zêrê di bin balgiyê xwe de tev derxistin da bavê wî û qîzik bi jinantîş xwe re xwest. Piştî mehek bi ser zewaca wî de derbas bû, dît wa jinik her roj diçe ser qinape rûdinê û ji xwe re pirtûka dixwînê. Vî xortî çav da gevzika nava malê ji çop û çepeliya erdê hişê wî serî wî çû. Di dilê xwe da got ev jinik xwendevan e. Ez bêjim rabe malê bide hev wê dilê wê bimîne. Hema ez ê sivnik bidim destê xwe malê paqij bikim belkî çav da min wiha sivnik ji destê min deranî. Lewra mirovê xwendevan tu tiştî di ber wan da bavêjî Ji xwe fehm dikin ne hewceyê gotinê ye. Rebeno rabû sivnik da destê xwe û hêdî hêdî dest bi paqijkirina malê kir. Lê jinikê qet serê xwe ranet kir û lê nednêrî. Tu dibê qê melaîke de ji asîmana hatiye xwarê ewqas xwe paqij didî. Piştî çend deqiqa yekî li derî xist. Vî xortê milhildayî, tevlî wî sivnikê di destê xwe da çû derî vekir dît ku wa bavê wî ye. Hema di cihê xwe da mit bû ji şerma xwe bêdeng kir û ma sekinî. Bavê wî got law ev çi hal e, ev çi sivnike di destê te da û ev çi milê hildayî ne mîna jin a? Kurek hema bavê xwe da sekinandin. Ku ez hîvî û rica ji te dikim tu dengê xwe bilinde kî. Jinik li ser qiryola pirtûka dixwîne, min got ez ê malê paqij bikim belkî çav min bikeve lê ez dêna xwe didimê tu deng jê dernayê. Eger tu bixwazî qencîkî bi min bikî were ez û te em ê herin di hizûra wê de tu bibêje law ez ê malê paqij bikim ez ê bêjim na bavo ez ê paqij bikim em wisa li ber hev bidin ji xwe dengê me wê heriyê. Wê bibêje ka bihêlin ez paqij bikim. Bavî got de baş e law, şûna rasterast em bêjin were malê paqij bike belkî dilê wê bimîne. Were em ê wisa bikin ji bona ew jî di şermê de nemîne. Bav û kur hatin pêşberî jinikê sekinîn, kurêk dest bi paqijiyê kir. Bavî got law ka wê sivnikê bide min ez ê malê paqij bikim. Kurik got na bavo tiştê wisa çêna bi paqijkirin heqê min e. Bavê gola û dev ji galegalê berde bide min. Kurik got na bavo qê tiştê wisa çêdibin? Bavê got bide min, ewî got ez nadim û li ber hev dan dengê qîr û qerebaliqê çû jinê. Hema serê xwe ji ser kitêbê hilda û got wexêr e ev çi qerebaliqa we ye. Kurik got ez dibê malê ezê paqij bikim bavê min dibê ezê paqij bikim em li ser vê yekê li hev nakin. Jinikê got pirsgirêka we ev be çara wî zaf rehet e. Bikin dor tu carkî paqij bike û bila bavê te jî carkî paqij bike û nê ji hev biqetin. Gelî brana, çi jin dibe çi mêr dibe. Hemî xwendawan nemîne hev in. Başê wan jî hene, xerabê wan jî hene. Bila hewa we ji vê yekê hebe. Belê xwendin karekî pir baş e. Lê ji her tiştî re hed deke ye. Dema mirov ew hed derbas kir û rûyê xwe reş kir, ew xwendin rûyê mirov spî nake. Nexasim gelek qîz û xort hene ji bona zewacê berê xwe didin xwendevana. Dibêjin jixwe mala mirov bi wan ava dibe. Lê carna rastî hinek bêbavê wisa tên bi xwendina xwe malê bi ser serê wan de dihilweşînin. Şîreta min li. Qîz û xortê ezeb ev e, eger hûn ji bona zewacê çavnêrînê bikin, evanê xwedî exlaqê xweş û bi esl û neseb bigerin. Tu zanîna wan tune be jî, ew exlaqê wanî xweş besî we ye.